Androany no hanarahana ny kotrana voalohany izay ataon'ny mpandray anjara antsika manaraka. Fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Jin. Alohan'ny tena hanarahana ny fandaharana Successful amin'ity anime ity dia ho averina ampahafantarina anareo any an-tokantrano any ny mombamomba ny mpandray anjara antsika amin'ny ankapobeny. Andrianomentsou Jean Claude no anarany, Jin no ahafantaran'ny maro azy.

Nijanona kely izy taty aoriana, ary amin'izao fotoana izao dia nanana ny faniriana ny hanohy indray. Hamerina ny vatana amin'ny maha-aty lenta azy, ka niditra ho anisan'ny mpandray anjara ato anatin'ny fandaharana Successful. Miarahaba an'i Katra. Dia miarahaba an'i Lalia, dia miarahaba antsika rehetra manaraka ny fandaharana Tokantrano aho. Dia tonga soa eto amin'ny salle fitness. Dia andeha hanomboka isika androany, na dia efa hoe efa nanomboka fikontranana ary izy teo aloha. fandroantsika no hiaraka aminy ato anatin'izay ady. Manao ahoana ny fahavononana na dia efa efa tsy fanontaniana arany izany, fanontaniako ihany hoe vonona ve? Fanontaniana tsara apetraka ihany izay satria sao dia miova hevitra fa ny antsika aloha efa mifanaraka hoe tsy misy miova hevitra raha tsy tonga any amin'ilay successful, izany hoe hatramin'ny voalohany mandrapa tonga any amin'ny farany. Eny ihany.
Ary inona indray moa izany no travailler-tsika androany, androany voalohany androany? Inona no travailler-na voalohany? Androany isika dia hanao ny pectoraux, izany hoe ity partie ity rehetra rehetra ity. Fa rehefa ohatran'io moa izany ve dia tsy maintsy hoe iny ihany no atomboka voalohany sa afaka manomboka voalohany amin'ny zavatra hafa? Fa ny anao no atomboka anao amin'iny. Afaka misafidy muscle hafa isika, fa izaho manokana no safidy hoe atombotsika amin'ny pec ilay izy dia ny amin'ny manaraka indray eo ataontsika muscle hafa indray fa azahantsika fandimby daholo ny muscle rehetra. Eny a. Mankasitraka antsika atsy misaraka aminay ary aza misaraka aminay mifanaraka amin'izay fikotranana ataon'i Coach Adriana izay tsika androany ho jerentsika hoe ho vitany ve le izy sa ahoana.
Tsara ny mampafantatra anareo any an-tokantrano fa izy ihany no manazatra ny tenany. Ka ny zavatra ho hita mandritra ny kotrana eny antsefatsefany dia fanazavana madinidinika amin'izay exercice ataony. Toy izao ary ny kontrana voalohany ho ataon'i Gene. Ie, manomboka ny kontrantsika androany an! Echauffement no atao voalohany. Ny pec no anombohantsika anazy, izany hoe ny tratra rehetra resty dia ndao ary.
Araka izay nolazainy izay moa izany dia ny tapany ambony no miasa amin'ity anneau ity, exercice pectoral no anombohana azy. Hita fa efa fahazarana ho an'i Gina ny mikontrana ary dia tsy sahirana izy miaraka amin'ireo fitaovana ireo. Hiditra amin'ny fanazarana manaraka ary isika. Ndao indray ho henoina ny fanazavany. Ye, vita ny echauffement a, dia hiditra amin'ny tena kosa namisa antsika. Développer couché ary mamoiza antsika anazy. Dia eto a, hanao dix répétitions antsika, ataontsika cinq séries fotsiny.
Exercice paika ihany ho izy izy no miasa amin'ity fitaovana iray ity fa samy hafa ihany ny fitaovana raha araka ny fanazavany teo. Notohizana ny kontrana raha ity iray ity dia natao ho an'ireo efa zatra mampiasa ilay fitaovana satria somary sarosarotra ihany raha araka fijery azy.

dia mbola nampiany indray amin'ny resaka torohevitra fisotroana rano. Ilaina hoy izy ny misotro rano fa anisan'ny mahasalama. Andramo, mila misotro rano be dia be foana, na avant na après na mandritra ny andro.
Izy manokana dia rano roa litatra isan'andro no laniny farafahakeliny. Mitohy ihany ny kontrana eto. Nazavain'i Gina ihany koa

ary ny tampana ambony ihany koa moa izany no miasa amin'ity akontrana ataony androany ity. Raha araka ny hita moa izany dia ity iray ity no somary mafimafy ho anay mijery. Fa ho an'i Gina tsy fantatra hoe ahoana. Can I have it for free? I'm an explosion that smile's gonna be the enemy I wanna say something but you are all that I see Izao hitantsika izao no exercice farany atao androany. Ity hoy izy izy no atao farany satria ity no tena mafy indrindra. Tsy araka ilay noeritreretintsika teo aloha teo hoe ilay iray iny no mafy, Fa ho an'ny jeans manokana ity dia ity anankiray ity no tena mafy. Ny exercice amaranan-tsika le hipeky androany an dia ny dips na ny barre parallèle ao anaty.

tsy safarana atao ity satria dia mila hery be mampiasa ilay fitaovana araka izao hita amin'ny sary izao.
Izay indray ary ny kontrana nataon'i Jin amin'ity anio ity. Mino izahay fa afa-po amin'ny fanazavana ianareo any an-tokantrano any, raha araka ireny kontrana hitantsika teo ireny. Androany no vao manomboka isika fa ho hita miandalana eo ny fiovana sy ny fivoarana amin'ity akotra natao jeans ity. Araka izay tanjona amin'izay dia ho hitantsika miandalana eo. Ho vitany ve? Ho tratrany ve ilay tanjona? Hiverina ve ilay vatana amin'ny maha atleta azy? Izay ho haraina eto amin'ny fandaharana Successful isaky ny zoma amin'ny enina ora hariva eto amin'ny fahitalavitra Fréquence Plus, chaîne 112-n'ny Startimes. Aza adino ihany koa fa ny famerenana dia ny talata amin'ny enina ora hariva.
Hitantsika fa teo fa tena niasa be mihitsy ny coach Jean miaraka amin'ireny ah, kotrana ireny no atao hoe kotrana ho anà manokana satria tena niasa nisy nitady nijanona kely arany izy teo inona marina ny anton'iny ohatrany hoe tsy vita ilay anankiray teo farany teo talohan'ilay farany Ireny ny ataontsika hoe échec musculaire, izany hoe rehefa poussena mafy ilay muscle dia tonga amin'ny ataontsika hoe échec, izany hoe tsy mahavita mouvement anankiray intsony ilay izy. Eny ary.
Tao anatin'izay coach a, be dia be ny fanazavana nataonao teo momba an'ilay hoe. Ilay ilay travail nataontsika teo dia ao anatin'izay a mety mety fanontaniana efa nataoko ihany moa izany teo aloha hoe mety inona ny zavatra tsapanao rehefa rehefa vita ilay pontra? Mety hoe mbola mafana ve izy izao dia tsy tsy maninona n'inon'inona aloha. Rehefa vita ohatr'izao ny kotrana dia ny zavatra tsapako voalohany a ny congestion musculaire, izany hoe raha hazavaiko fohy izy a dia ohatran'ny hoe maheno mibontsina be izany ianao, ohatran'ny hoe mafimafy, mafampana be izany a dia. Ohatran'ny hoe mivaingana be ilay muscle. Dia izay sensation izay afaka atsasak'adiny eo ho eo dia manomboka miavaka tsikelikely izay. Fa isaky ny mipoitra aza izany no manao travaux mi-travailler vatana dia tsy maintsy misy an'iny foana? Ie, izay mihitsy no objectif rehefa mikotrana hoe hisy an'izay sensation ana congestion izay. Iny anisan'ny marque iray hoe hampisy progression ny muscle rehefa mikotrana satria rehefa tsy heno izay sensation ana congestion musculaire izay, Dia matetika ohatran'ny tsy mahatsapa hoe nikotrana, ohatran'ny hoe tsy niasa ilay muscle, dia izay mihitsy no tena apetraka objectif hoe rehefa mikotrana dia congestion no tanjona. Mazava ho azy, ny régime arahana tsy ao aloha sy hoe vao vita ihany ny kotrana fa ny iray andro manontolo, mila atao anatin'ny daholo hoe sakafo hanina izany dia ataontsika hoe programme na régime mihitsy ilay izy fa tsy hoe. hikotrana ohatra afaka adiny iray dia adiny iray mialoha an'izay manao régime kely dia vao vita hikotrana dia manao régime kely fa ny sakafo rehetra ao anatin'ny iray andro dia apetrakintsika hoe régime daholo mihitsy. Eny a.
Mankasitraka an'i coach a, namaly fanontaniana a, teo ihany koa ny fiarahantsika teo, somary nafanafana ihany izy teo a, ary hendrahendrana kokoa fa fanontaniana farany angambany dia hoe, mihoatroatra an'iny ve ny travail ataontsika amin'ny manaraka? Ie, ny style d'entrainement angamba mitovitovy amin'ireny foana. Misy fotoana izy ovatsika kely fotsiny hialantsika amin'ilay hoe routine be manjary lasa zatra loatra ilay muscle. Dia misy fotoana tsika mety hanova style d'entrainement kely amin'ny lafiny rehetra mihitsy na ny resaka charge na ny exercice dia ezahantsika ovaovaina eny miandalana fa amin'ny ankapobeny mitovitovy amin'izay ihany. Ary dikan'izay aho dia aza misaraka amin'ny fandaharana successful fa hiaraka amin'i Coach Jim tsika mandritra ny andro maromaro hijerentsika ny fomba fikotranany no sady hidirana anatin'izay hoe successful izay ho tratra ve ny tanjona sa ahoana. Isaorana hatrany ny salle fitness izay anisan'ny manohana hatrany ihany koa ny fandaharana. Misaotra ihany koa ny salle fitness izay nanome lamba na andro any hitantsika amin'izao t-shirt izao. Mafana ny andro a! ary anatin'izay a afaka hoentina mandeha mivoaka fa tsy hoe aty amin'ny salle ihany. Raha ohatra moa izany ka handeha hikontrana aty amin'ny salle fitness ianao a! dia afaka mividy an'ireto lamba ireto fa ato no ahitanao anazy. Tsara be izy ity ary amin'ny lokony maro samihafa. Isaorana ihany koa ny boutique Shoppiness for Wear izay anisan'ny Mpampiakanjo anà koa amin'ity androany ity. Manome fotoana anao indray aho amin'ny manaraka izay iarahantsika amin'ireo mpandray anjara hafa. Mialoha. Mandra-pihaona daholo ary.